Merħba, qari l-Virtue, jiena Deborah Ebejer. Jiena Father Brendan.
U llum ħa nitkellmu fuq Ġwanni l-Battista u l-virtù temperanza jew rażan. Ġwanni l-Battista nafuh sew. Nafuh, ekku.
Ġwanni forsi iktar mill-karattri l-oħrajn li ltqajna magħhom anke f'din is-sensiela hija huwa huwa bniedem li nafuh anki għax huwa l-eqreb lejna fis-sens li huwa propju l-prekursur ta' Ġesù. Huwa qarib ta' Ġesù b'xi mod, xi forma ta' ta' kuġin ta' Ġesù, imma kien anke bniedem profetiku ħafna in his own right. Jiġifieri nafu li anke Meta l-appostli u d-dixxipli tal-bidu tferrxu wara t-tlugħ ta' Ġesù fis-sema u bdew iwasslu l-Vanġelu, kien għad hemm komunitajiet ta' nies anke mferrxin f'ċertu postijiet oħrajn, mhux biss fl-art imqaddsa, li kienu d-dixxipli ta' Ġwanni jew kienu semgħu bi Ġwanni u kienu jżommuh b'ċertu qima. Jiġifieri Ġwanni huwa figura kbira ħafna u kien hemm, anke fi żmien Ġesù, min ħaseb li huwa l-Messija. Imma fi Ġwann imbagħad, kif semmejt inti, Deborah, naraw ħafna din il-virtù partikolari tat-temperanza. U llum ħa naraw din il-virtù kif toħroġ f'aspetti ta' Ġwanni. Sintendi Ġwanni nistgħu nsemmu kull virtù b'xi mod tmiss miegħu u fil-fatt nafu l-virtujiet qishom qishom il-, eżatt, eżatt, qishom il-vaguni tat-trejn. Waħda ġġib lill-oħra jew waħda takkumpanja lill-oħra. Imma fi Ġwanni għażilna din il-virtù proprju għax toħroġ f'diversi karatteristiċi tal-ħajja tiegħu. Forsi wieħed mhux daqshekk familjari mal-virtù tat-temperanza jew inkella l-kelma temperanza hi daqsxejn astratta. Fil-fatt jekk inħarsu lejn il-Katekiżmu nsibu temperanza, rażan jew qies. Aħna Meta nitkellmu dwar rażan, forsi llum il-ġurnata tinħass qisha xi ħaġa naqra kunċett naqra skadut jew inkella tal-imgħoddi. U allura li inti titrażżan fejn jidħol l-ikel, ix-xorb, il-ħin li nqattgħu fuq l-internet, dak it-tip qisu qisu titkellem dwar limitazzjonijiet, qisu titkellem dwar li inti ċċaħħad lilek innifsek minn xi ħaġa. Li ċertament hemm dak l-element ukoll, imma kif tippreżentah l-Knisja mhijiex biss Iqisu xi ħaġa negattiva u allura qed ngħid le, imma dik il-le lili tiftaħli ħafna iva oħrajn imbagħad faċilment anke naraw anke fil-prattika fil-ħajja tagħna jekk jiena jirnexxieli nittrażżan fejn jidħol forsi l-ħin li jiena nista' naħli doom scrolling pereżempju, imma lili ħa jiftaħli ħafna iktar ħin għal affarijiet iktar produttivi li nista' nagħmel fil-ħajja tiegħi stess anke fuq l-istess internet, fuq l-istess kompjuter, eccetera. Ġifiri, f'dak kollu li jena nagħmel imma meta jiena nkun kapaċi anka ngħix b'ċertu qies eh, u allura hemmhekk titħol it-temperanza, allura li qed tiftaħni u sintendi ehm, l-aħħar l-iktar skop aħħari fl-aħħar mill-aħħar tal-virtujiet huwa li aħna ninfetħu dejjem għal relazzjoni iktar qawwija ma' Alla nifsu. Funny enough, fejn l-oħrajn bħala virtuwijiet jiġu rappreżentati b'mod statiċi, fejn għandek, semmejna l-ġustizzja, għandek ix-xabla u l-bilanċa, il-miżien, għandek l-oħrajn, il-fortitudni, għandek il-kolonna, huma statiċi ħafna. Mentri hawnhekk kif qed naraw kif hija rappreżentata t-temperanza ħafna drabi hemm moviment għax għandek żewġ tazzez prattikament li qed toħroġ likwidu minn naħa għall-oħra u turi li kemm qisek trid toqgħod attent biex ma twaqqax allura għandek dik iċ-ċertu paċenzja dik u qed tagħmel azzjoni b'ċertu qies ċertu attenzjoni. U allura tara jisek meta inti qed toqgħod attent kemm titfa' f'tazza u kemm titfa' f'oħra, hemm dak iċ-ċertu bilanċ, hemm dik iċ-ċertu rażan. Eżatt, eżatt. U vera toħroġ hekk mod sabiħ. U fl-istess ħin kif qed tgħid int turi li hemm dinamiċità wkoll, jiġifieri l-virtujiet mhux biex iżommuna qisu sirna statwa tal-irħam jew jew jew eh, xi ħaġa li tagħlqek ġewwa, imma li anke jiftħuna għal ħajja iktar produttiva, ħajja iktar fulfilling ukoll. Eh, u allura anka anka temperanza li kuna qed nispjegaw it-temperanza propju f'dan id-dawl li inti verament ma tkunx maħkum eh, mis-sensi tiegħek, ma tkunx maħkum il-ġibdiet tiegħek, ma tkunx maħkum mill-bżonnijiet tiegħek, imma li inti tkun kapaċi anka bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu anka titraxxendi dawn dawn l-irbit biex ngħidu hekk li aħna niffaċċjaw fil-kondizzjoni tagħna bħala bnedmin, bħala bħala ħlejja inkarnati biex ngħidu hekk, imma biex aħna ninfetħu dejjem iktar għal relazzjoni iktar sħiħa ma' Alla u mbagħad eventwalment anka ma' dawk ta' madwarna. Fil-fatt meta inti tissemmi anka ċerta ċertu bilanċ, Kważi kważi niftakru f'Ġwanni Battista nistgħu naħsbu meta ġie introdutt il-karattru ta' Ġwanni fil-Bibbja stess. Fil-Bibbja f'Mattew fit-tielet kapitlu jagħmel referenza anke għall-profeta Eżaija ta' leħen jgħajjat fid-deżert. Malla hu li daħħalna f'dak il-kunċett li hemm raġel fid-deżert Jiddeskrivi anke kif kien liebes li allura dik ċertu sempliċità, dik ċertu m'għandekx m'għandux mhux marbut ma' ħafna materjaliżmu. Eżattament. Imma dak li huwa neċessarju li hu bżonjuż biex huwa jgħix f'dak il-kundizzjonijiet ħarxa. tad-deżert. Interessanti anke anke minn minn sorsi oħrajn imbagħad fl-Iskrittura, pereżempju bħall-Vanġelu ta' San Luqa, naraw li Ġwanni kien ġej minn familja a priestly family. Jiġifieri missieru kien Żakkarija u ħafna drabi l-priestly families kienu jkunu sinjuri ħafna, jiġifieri kien ikollhom ħafna ġid ukoll, kienu ċertament meqjusin anke b'ħafna rispett. Ġwanni jaħrab dak kollu, Ġwanni jitlaq fid-deżert, jgħix ħajja axxetika, jiġifieri ħajja fejn jiċċaħħad minn dak kollu li huwa kumdità. U Ġwanni allura hawnhekk diġà jinkarna aspett tal-virtù tat-temperanza, jiġifieri li ċertament ma kienx bniedem maħkum mil-lussu, imma għall-missjoni tiegħu, għas-sejħa tiegħu, anke biex ikun figura profetika. Għax inti, jiena nista' nippriedka li tgħix is-sempliċità, nista' nippriedka li tgħix il-faqar fl-ispirtu, imma jekk qed nippriedka minn ġo villa Fejn għandi l-kumditajiet kollha, il-kliem sabiħ imma mbagħad huma l-fatti ta' kif wieħed jgħix. Ġwanni jsir propju figura profetika bil-mod ta' kif huwa jgħix. Ehm, imma mbagħad anke naraw għax din ukoll hija temperanza, il-mod anke ta' kif u n-nies jgħidulu x'għandna nagħmlu aħna wkoll. Ma jgħidulhomx kulħadd joħroġ fid-deżert, kulħadd jenżel ħwejjeġ li għandu u jilbes ix-xar tal-ġemel u dawn l-affarijiet kollha, imma lil kulħadd jagħtih Suġġerimenti prattiċi skont l-istat tiegħu. Allura dawk li għandhom familja għandhom rwol partikolari, is-suldati għandhom rwol partikolari. Eh, interessanti ħafna li mbagħad Ġwanni kien qed ikun radikali ħafna hu, imma mhux qisu jħares l-isfel jew jħares biċċiera lejn min mhux imsejjaħ jew kapaċi jgħixha dik ir-radikalità, imma lil kulħadd jagħtih eh, suġġerimenti ta' kif għandhom kif jistgħu jgħixu huma. huwa stess ukoll jagħmel ċertu bilanċ f'ħajtu, fis-sens ta'. Semmejt inti dik iċ-ċertu rażan, dak iċ-ċertu li huwa jiċċaħħad mill-materjal, imma kien qed jiċċaħħad ukoll mill-relazzjonijiet. Meta hu kien qed imur fid-deżert, kien qed imur waħdu. Imma aħna ngħidu no man is an island, u ta' faċli seta' anke baqa' eremit waħdu, kien jgħix ħajja tajba, kien ikun waħdu, imma l-fatt li kien jerġa' jmur lura man-nies, jipprepara l-imġiet ta' Kristu, fl-istess ħin qed jiggwida lin-nies għall-ħajja tagħhom ta' kuljum, qed juri wkoll ċertu bilanċ ta' meta huwa importanti li toqgħod waħdek ħalli anke inti tiddixxerni, imma mbagħad ukoll l-importanza li tkun man-nies, li inti timxi magħhom kemm għalik innifsek imma anke għall-oħrajn. U qed ngħidu deżert. Qed ngħidu li toqgħod attent kif anke relazzjonijiet u hekk, min huwa familjari ma' Star Wars, jibdew idoqqulu l-alarms tgħid Jedi, Jedi, Jedi. Għax dik hija kollox proprju the Jedi way. Fil-fatt, il-mod kif il-Jedi huma maħsubin għall-inqas biex ngħidu hekk qisu fit-triloġija oriġinali għax imbagħad kien hemm ħafna qisu ċaqliq jew jew inkella ċertu eh, kunċetti oħrajn li ħarġu, imma ċertament kienu maħsubin qishom ordni monastiku. Eh, issa jekk hux monastiku fis-sens Kristjan, li aħna ovvjament għandna tradizzjoni tmur lura kważi 2000 sena, ġifieri kważi mal-bidu tal-Knisja kien hemm monaċi l-ewwel mejn li jirġiel imma batan kanisa, imma li ħadnu din il-ħajja eh, ta' ċertu ċaħda wkoll ta' ċertu razan, Xi ħut għexuha f'komunità, oħrajn għexuha separatament, jiġifieri eremiti, imma nafu li teżisti anke f'kunċetti oħrajn u allura fil-Buddiżmu pereżempju hemm monasteri fejn ukoll hemm il-monaċi. Jiġifieri hija hija huwa istint tal-bniedem li kemm individwalment imma anke bħala komunitajiet imma ninqatgħu xi ftit qishom id-dinja ta' madwarna mill-istorbju ta' madwarna biex inkunu nistgħu niffukaw iktar fuq dak li huwa iktar essenzjali, fil-każ tagħna r-relazzjoni, il-qima lejn Alla. Il-Ġedaj għandhom ħafna dan l-aspett imma ovvjament imbagħad huwa mżejjen anke mal-aspett tagħhom bħala warriors ukoll li forsi hemmhekk jidħlu jien naf l-ispirazzjoni x-Shaolin Monks pereżempju fl-Asja. Imma hemm dak l-element ċertament ta' rażan anke li huma jidher ċar li ħa toħroġ mbagħad joħroġ fattur kruċjali anke fejn jidħol għana kien anke ċelibati, jiġifieri li dawn mhux suppost ikollhom relazzjonijiet romantiċi intimi ma' persuni oħrajn biex huma jkunu jistgħu verament jaqdu Eh, il-din ir-realtà li huma eh, il-fors, eċetera, biex huma jistgħu jaqdu dan il-bilanċ fil-ħolqien biex ngħidu hekk. U biex ukoll int meta għandek dak il-poter u taf li tista' tirkeb iktar, tikseb iktar poter, meta int jkollok ċertu rabtiet huwa faċli li mbagħad minflok tużhom għall-ġid tas-soċjetà tużhom għalik egoistikament. Eżattament. U fil-fatt fil-prequels semmejt lil Anakin propju Meta Anakin kien qed qiegħed irid jipproteġi lil Padme u lit-tfal tagħhom, propju ħalla li hu stess jiġi kkunsmat minn din ix-xewqa li jikseb iktar poter biex jipproteġi dak li huwa għal qalbu, u tilef, ngħidu aħna tilef il-plot. Eżattament. Għax totalment he went to the dark side biex anke jikseb iktar knowledge ta' ta' kif tista' tuża ngħidula l-fors b'modi differenti u imma hekk spiċċa krea chaos kbir u beda permezz tiegħu il-dictatorship tal-empire.
Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy!
If you're not with me, then you're my enemy!
Only a Sith

I loved you!
U naraw allura fil-karattru mbagħad ta' Obi-Wan fejn kważi kważi qed jikbi li l-ħbiberija tiegħu ma' Anakin.
U jibki anke il-potenzjal ta' Anakin. Eżatt, lost potential.
Eżatt, jiġifieri ta' dak li veru kellu dan il-potenzjal u din hija realtà li nesperjenzawha, jiġifieri kemm kien hemm nies Setgħu kienu fil-Knisja, setgħu kienu fuq livell ta' soċjetà, imma li kellhom potenzjal qawwi ħafna imma li sfortunatament dak il-potenzjal anke ġie forsi korrott minn ġibda għal iktar ġid, għal iktar kumdità, għal iktar suċċess. U allura iva, Obi-Wan jibki ħbiberija li hija relazzjoni li hu kellu bħala mentor u dan jisu d-dixxiplu tiegħu imma li hu kien jara li għad jikber ħafna u għad ikun figura ta' qawwa kbira. Imma wkoll jibki propju l-potenzjal tiegħu. U naraw anke li huwa ntilef. U allura t-tkbir ukoll li tipo intlief. Eżattament, eżattament. Jisek qed jixtiequ li jerġa' jiġi lura imma tant huwa mitluf li għalih daqshekk issa ntilef għal dejjem. Eżattament. U allura naraw meta kif semmejna l-Ġedaj kif għandek ir-rażan. U allura li qed toħroġ ħafna fil-Ġwanni l-Battista. U għandek jekk inti ma tkun, ma jkollokx dak ir-rażan, ma jkollokx dak il-bilanċ, kif faċilment inti mkun toqgħodx attent, dawk il-ġibdiet u anke ix-xewqat, innoċenti u tajbin kemm jistgħu jkunu, jistgħu jirkbuk. Ekku.
U you lose the plot. Eżattament.
Ġwann il-Battista karatteristika oħra tiegħu hija propju biex jgħin lin-nies they don't lose the plot biex ngħidu hekk, jiġifieri allura hu wkoll qed jgħallem ir-rażan lil oħrajn fejn kien hemm bżonn għax dik it-temperanza wkoll fejn kien hemm bżonn jagħmilha bil-kelma t-tajba. Jiġifieri meta n-nies, għax in-nies kienu jinġibdu lejh, kienu jarawh bħala figura li huwa radikali, figura bla kompromessi, jiġifieri dak li tara fih huwa ġenwin, mhux falz. U allura jinġibdu lejh u jagħtihom il-pariri tiegħu lil karatteristi, kategoriji differenti tas-soċjetà. Imma mbagħad Fejn għandu bżonn jitkellem bla kompromessi u bil-qawwa, ħa jagħmilha wkoll, jiena nħobb niddeskrivih lil Ġwanni qisu wire brush. Issa forsi jkun hawn min jieħu għalih jgħid li ħa titkellem hekk dwar dan il-bniedem imma x'inhu wire brush? Meta inti pereżempju jkollok, jien naf, immaġinaw grada jew bieb tal-ħadid, imma li rabba s-sadid, u inti tixtieq tiżbgħu jew tixtieq forsi f'xi kuntest ieħor tixtieq tindurah, Ma tistax dik iż-żebgħa jew l-induratura tpoġġiha fuq is-sadid għax mill-ewwel ħa tinqala'. Allura trid taqbad il-wire brush u tagħti tindifa tajba li inti trid tneħħi dawk l-impurities kollha biex ngħidu hekk, trid tneħħi dik dak kollu li huwa żejjed, dak kollu li huwa ta' ħsara, dak kollu li qiegħed iħassar il-wiċċ ġenwin ta' dak l-oġġett u allura toborxu b'dan il-wirebrush biex toħroġ dak li huwa t-tajjeb. Ġwanni jitkellem hu stess dwaru nnifsu għax jgħid jiena leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, ħejju t-triq tal-Mulej. U allura Ġwanni jgħid fejn hemm fejn hemm affarijiet li qegħdin iċaħħdu, aħna niċċajtaw ħafna fuq din Malta, ħejju t-triq tal-Mulej, allura ngħidu kemm ikollna jien naf daqqa ħofra fit-toroq jew daqqa hekk daqqa hekk. Eh, imma Ġwanni propju qed jipprova jagħmel dik fil-qalb ta' kull bniedem biex iħejji għal miġja ta' Ġesù. U allura jitkellem b'qawwa anka meta jkollu bżonn jikkonfronta lil Erodi. Għax Erodi kien qed jagħti skandlu kontinwu u li kien suppost wieħed mill-mexxejja tal-poplu tagħhom, imma il-fatt li kien ħal mara ta' ħuħ, eċetera, kien kien ħoloq skandlu f'dak iż-żmien. U Ġwanni bla ma jħares lejn wiċċ ħadd, U għalhekk naraw kif il-virtujiet huma marbutin ma' xulxin, għax allura mat-temperanza tidħol ukoll il-fortitudni, tidħol il-qawwa, il-ġustizzja, jiġifieri kollha waħda mal-oħra. Ġwanni jgħarbel il-mument u jitkellem b'qawwa anke jikkonfronta lil Erodi nnifsu. Seta' siket u jibqa' bil-ministeru tiegħu fid-deżert u jgħix ħajja twila, imma jikkonfronta lil Erodi li saħansitra Erodi stess kien jieħu gost jisimgħu, kien kien kien interessat dak li kellu xejn imma ma kellux imbagħad il-gazz jew ma kellux eh, il-qawwa biex ipoġġi fil-prattika dak li kien jisma'. Ejnidu għamma kif inidi po meta inti tibqa. Ejnidu tagħmel id-dnub u jissek ma tkunx tista' toħroġ minnu. Għax finalment tkun komdu. Ekku, ekku.
Li u anke tibda tgħix ħajja differenti u tant issir the new normal għalik li ma tibdiex tagħraf kif tista' tkun differenti. Eżatt. Ma tibdiex tagħraf għalfejn għandek tkun differenti wkoll. Il-Papa Franġisku kien jitkellem dwar id-differenza bejn id-dnub li lkoll nidinbu, lkoll niżbaljaw, imma mbagħad meta d-dnub isir stil ta' ħajja hemmhekk isir propju l-korruzzjoni, jiġifieri li inti ma tafx mod ieħor allura ta' kif tgħix, kont tkun komdu b'dik ir-realtà fil-ħajja tiegħek, tagħmel paċi magħha, u allura u Erodi dik hija t-traġedja tiegħu, u allura anke t-temperanza Hemmhekk hija neċessarja wkoll, jiġifieri għax dan kien bniedem inħakem mis-sentimenti tiegħu, inħakem mis-sensi tiegħu u jsir propju il-maqlub ta' qisu mirror image imma mudlam ta' Ġwanni l-Battista u allura għalhekk hija l-clash il-kbira li mbagħad twassal. Ehm, Forsi, forsi din il-karatteristika narawha f'diversi, ovvjament, eh, figuri eh, ċinematografiċi. Ehm, aħna meta diskutejna bejnietna rajna li toħroġ forsi għax aħna fans ukoll ta' din it-triloġija Lord of the Rings, arawa, aqrawa, eh, jekk tistgħu jiġifieri imma il-karattru ta' Gandalf li diġà semmejnieh f'episodji oħrajn imma Gandalf li huwa wkoll dan il-karattru eh, fejn eh, jidħol anka f'realtajiet, jikkonfronta realtajiet eh, fejn dal-aspett tal-wire brush kważi kważi narawh litteralment iseħħ, jiġifieri da fejn għandek dan is-sultan Theoden tas-saltna ta' Rohan li dawn huma l-Horse Lords of the Plains, jiġifieri dawn huma ġens sabiħ ispirat mill-ġnus Nordiċi u hekk. U eżatt hawnhekk naraw lil Theoden prattikament maħkum. Theoden li ġie maħkum minn figura li ġiet minn barra dan il-bniedem jismu Grima Wormtongue li jibda jfessfislu jikkorrompih bil-mod il-mod ta' parsi daħal biex jagħtih il-pariri imma mbagħad wieħed jinduna li dan il-bniedem kien taħt il-kontroll ta' Saruman Eh, dan, dan il, il ukoll li ukoll kien wieħed minn dawn il-wizards it-tajbin imma li ukoll ikkorrompa ruħu bil-kilba l-poter u allura eh, dan Wormtang huwa messaġġier tiegħu biex ngħidu hekk li jibda jinfluwenza lil Theoden u fl-aħħar literalment il-korruzzjoni il-mod kif eh, Theoden ir-re jiġi taħt il-ħakma tiegħu tiġi raffigurata b'mod sabiħ ħafna fil-films li propju jisu xjaħ qabel iż-żmien Qisu qisu hemm żlieġa quddiem għajnejh li li titfilu huwa b'mod mod eh, simboliku anka tad-dlam li waqa' fuqu li dan m'għadux jara ċar. It-temperanza kif konna qed nitkellmu hija anka dik il-virtu li tgħinek tara iktar ċar għax m'intix maħkum biss mis-sentimenti mill-emozzjonijiet li huma importanti fil-ħajja tagħna. Ta' jiġifieri aħna mhux qed ngħidu li rridu nkunu qisna xi ħaġa bla sentimenti, xi ħaġa cold, hekk xi ħaġa kiesħa. Imma li r-rażan tagħhom dawn, jiġifieri li jkunu bil-qies fil-ħajja tagħna, inti semmejt it-tazzi, allura jgħinu. U x'jiġri meta jidħol Gandalf f'din ir-realtà u mbagħad Gandalf jikkonfronta din ir-realtà, jikxef lil Wormtongue għal dak li hu, jiġifieri li bħala jisu dak li qed iferra' l-velenu fil-widnejn ta' Theoden, u jseħħ b'mod jien għalija Peter Jackson jgħid li mhux bniedem ta' fidi, imma hemmhekk għandek kważi mod viżiv ta' eżorċiżmu qed iseħħ. Fejn għandek letteralment hawnhekk il-wire brush, eh, tara l-layers kważi qegħdin jinqalgħu minn fuq dan il-bniedem u joħroġ żożija eh, ġdida fih.

U wieħed faċli mbagħad anke imaqdar jew inkella jgħid li post ma timxi ħażin anke meta forsi tkun tixtieq li tkun inti fil-poter, anke jekk ma tammettix miegħek innifsek. U aspett ieħor ta' temperanza li inti jisek tagħraf u narawha sew f'Ġwanni l-Battista li Taf li għandek il-kapaċità, taf li għandek il-potenzjal, ejja ngħidu hekk, imma tagħraf li hemm xi ħadd aqwa minnek, li allura forsi mhix inti neċessarjament inti li trid tmexxi, imma inti li trid takkumpanja, li inti trid tipprepara, trid tħejji t-triq. U fil-fatt għandek anke l-aspett ta' ta' hu li għammed lil Kristu biex Ġesu he is endorsing him dan huwa l-bniedem li tridu timxu. Eżatt, hu jintroduċih, jindikah lil oħrajn u allura lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom araw il-ħaruf t'Alla. Jiġifieri Ġwanni l-qawwa tiegħu, l-iktar mument sabiħ biex ngħidu hekk fil-ħajja tiegħu u kif veru naraw il-virtu tat-temperanza toħroġ b'mod mill-isbaħ fih huwa li kapaċi fil-mument it-tajjeb jagħti l-handover. Huwa dak li jgħid jeħtieġ jikber hu, qed jitkellem dwar Ġesù, u niċkien jien. Lid-dixxipli tiegħu jgħid jgħid l-għarus tħobbu l-għarusa, imma anke l-ħabib tiegħu, il-ħabib tal-qalb tiegħu, jieħu gost meta jisma' leħen l-għarus u qed jitkellem dwar Ġesù. E, ġifiri Ġwanni mbagħad jasal il-waqt fejn għalkemm hu kellu din il-qawwa kbira dan il-following kbir, imma kapaċi jagħti handover lil Ġesù e, b'imħabba e, u nsemmi, nsemmi sensiela li, li xi ħut minna jafuha u jħobbuha The Chosen, hemm moment ħelu fejn anke meta ħajmut Ġwanni, imma jkollu konsolazzjoni fl-aħħar li jara ħaruf U dak għalih huwa qisu Ġesù qiegħed miegħu fl-aħħar mument, jiġifieri huwa mod viżiv, sintendi, eh, ta' kif juri dan il-handover imma b'mod tant sabiħ. Tajjeb waħed insemmu wkoll imma li aħna din narawha minn aspett spiritwali, imma dawn kienu nies li għexu vera. U il-nies li kienu qegħdin jimxu wara Ġwanni ma kinux nies sempliċement li qegħdin jimxu warah bħala leader spiritwali, imma anke leader politiku. Li Meta inti allura inti tinżel mill-poter tgħidilhom li isma' mhux tridu timxu warajja ma tridu timxu warah, kien hemm min qed jifhimha wkoll mil-lat politiku. Allura kienet hija iktar u iktar diffiċli għal persuna tal-inqas li li għandek tant poter li qed teffettwa u tinfluwenza lin-nies kemm min-naħa spiritwali kif ukoll min-naħa politika
li tinżel, li inti titwarrab biex imexxihom. Eżattament.
U dik nara tista' tara ngħidu hekk fil-films f'diversi karattri differenti. Imma jekk naraw pereżempju eżempju ta' The Matrix fejn għandek il-figura ta' Morpheus Anke kif jiġi introdott Morpheus mal-ewwel Awtorità, hu onestament kien leader tajjeb ħafna, leader li jifhem lil dak li jkun li anke jimbuttah. Anke ma' Neo stess kien kien paċenzjuż, kien jgħallmu. U imma għaraf il-potenzjal tiegħu, għaraf li hu li għandu jmexxi. U jidħlu mill-ewwel film throughout il-film sħiħ narawh fejn lill-oħrajn beda kważi kważi jimxi mexja magħhom u jara b'modi differenti kif jgħidilhom intomx qegħdin taraw is-sinjali dak hu mhux jien tgħidux iktar jien sejħulix iktar sir issa hu u anke fl-aħħar tal-film anke meta jmorru jsalvawh jibqa' jimxi skont kif jgħidu nihom. Ekku. O tara allura din il-virtù tat-temperanza fejn qed iċekken lilu nnifsu, qed juri jaf li hu aħjar minnu u jaf li huwa kif jista' joħroġ minnha s-sitwazzjoni u ma jħalli f'idejh. U mhux qed jagħmilha b'reluctance għax naf li rrid inċedi, imma jagħmilha b'ferħ meta jara lil niehu li qed jgħix il-potenzjal tiegħu jifraħ. Għalih hija rebħa li jara lil Neo joħroġ il-potenzjal tiegħu u joħroġ bħala l-leader.
Neo, sooner or later you're going to realise, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking the path. Operator?
Tank.
God damn, it's good to hear your voice, sir. Need an exit.
Got one ready.
Subway station. State and back. Il-karatteristika ta' karattri li kapaċi jagħtu handover lil oħrajn hija hija importantissima. Il-karatteristika ta' karattri anke ċinematografiċi li ma jfittxux il-poter huma anzi kważi kważi jħossu li għandhom jaħarbuh il-poter. Hija, jiena nsemmi karattru li naħseb ilkoll b'xi mod nafuh, imma Maximus, Maximus Decimus Meridius, tal-ewwel film tal-Gladiator, fejn dan il-karattru proprju l-Imperatur stess jara potenzjal kbir fih, jixtiequ għallinqas fid-dinja tal-Gladiator jixtiequ Marcus Aurelius jixtiequ jieħu over u minn għandu. U meta Maximus jgħidlu jiena żgur ma rridix dik ir-responsabilità, jgħidlu that is why it has to be you, għax inti m'intix marbut mal-poter, m'intix qed tfittex il-poter għalih innifsu, imma jekk eżerċitajt il-poter huwa għas-servizz tal-poplu.
And you accept this great honor that I have offered you?
With all my heart, no.
Maximus, that is why it must be you. Li din hija interessanti għal għax kemm il-karattru ta' Maximus Essaċ ma eżistix storikament, imma kien hemm karattru ieħor f'Ruma antika li kien jismu Cincinnatus, issa ma nafx jekk qed ngħidu sewwa, imma dan letteralment li kien uh, ħa l-poter meta kien f'mument ta' kriżi f'Ruma. Salva lil Ruma minn dan l-inkwiet li kien hemm fiha u mill-ewwel he relinquished power u reġa' mar lura bħala farmer, jiġifieri mar lura għall-biedja fil-ħajja tiegħu li by the way Maximus hemm ispirazzjoni għax Maximus jgħid ix-xewqa tiegħu kienet li jmur lura għall-biedja fil-farm tiegħu fi Spanja. U t-temperanza tgħinek li tgħix bil-qies proprju li dik li hija r-rebħa ta' ħaddieħor imma inti tiċċelebra, tara bħala rebħa tiegħek ukoll. Ġifieri mhux għax għandi bżonn li li li jisu nerkeb il-karru ta' dik il-persuna, imma propju għax is-suċċess ta' dik il-persuna eh, jirrifletti b'mod sabiħ fuq dawk ta' madwara wkoll. Ġwanni dik kienet is-sejħa tiegħu eh, narawha f'dawn l-aspetti kollha li semmejna tal-karattru tiegħu eh, u allura il-ferħu l-imħabba li kellu lejn Ġesu, lejn il-missjoni ta' Ġesu, allura toħroġ il-virtù tat-temperanza b'mod tan sabiħ. Kienet xi ħaġa sabiħa li tkellimna fuq Ġwanni il-Battista u t-temperanza. Imma li nikkonkludu propju fuq dan il-personaġġ li kif għedt inti matul dan l-episodju kollu nagħrfu anke virtujiet differenti. U allura jissek tibda tiftaħ għajnejk biex tara dawn il-virtujiet fil-films differenti Għalhekk real virtue, real fis-sens tal-film, il-virtù li nistgħu naraw f'dawn l-aspetti kollha.
Grazzi ħafna. Grazzi lilek Debra. U grazzi intom li segwejtuna.